די מעשה איז געווען אזוי, ווייל ר' ר' שלמה לבובער האט ער געזאגט דער ספר האט מען געמאכט רבי, ער האט א מעשה וואס איז געווען מיט אים, ר' שלמה לבובער ער איז געווען דער ערשטער וואס האט, דער ערשטער ר' שלמה'לע, ער איז געווען א אייניקל פון הייליגען דברי חיים, זיין טאטע איז געווען ר' מאיר נאסן, ר' מאיר נאסן א זון פון דברי חיים, ער איז געווען דער ערשטער וואס האט אויפגעשטעלט א ישיבה אין גאליציע. אין גאליציע איז געווען די ערשטע ישיבה, ער האט געהאלטן די ישיבה סיי אין די הרבצת מסירות נפש סיי אין די הרבצת תורה סיי די געלט זאכן, מען זאגט אז די אלע גאלדענבארגען שטוב מיט די תכשיטים פון זיין רעבעצין איז געווען במשכן פאר די ישיבה, ער איז אמאל ארויסגעפארן מען האט געדארפט און געמוזט איז געווען חובות ממלא ראש די ישיבה, איז ארויסגעפארן מאכן געלט, וואס הייסט מאכן געלט, איז ארום געפארן אין שטעט, די עולם איז אריינגעקומען מיט קוויטלעך און פדיונות.

ער, דער נגיד, איז געווען אַ יונגאַטש, ער האָט געהאַלטן אין איין באַרעדן דעם רב שלמהלע באָבעווער דעם רבין פֿאַר זײַנע פֿעטערס, זײַנע, ווער איז געווען זײַנע פֿעטערס? קינדער פֿון הייליגן דברי חיים. ער האָט מוציא דיבה געווען אויף אים שלא היה ולא נברא, האָט אונטערגעגראָבן, אונטער מ חרפּות ובושות וואָס ער האָט געגראָבן קעגן רב שלמהלע. און דער נגיד, ער שלא יהיה, ווייסט אַז די גבאים האָבן נישט געכאַפּט פּונקט ווער דאָס איז, ער איז אַרײַנגעגאַנגען צו רב שלמהלע, דער נגיד, און ער האט געגאסן די הארץ רב שלמה'לע אז ער האלט אפ פאר א שווערן פשיטת רגל, ער האלט פאר א שווערע אנזעץ, אין אומר ואין דברים, אויפן מינוט האט רב שלמה אריבער גענומען די גאנצע טויזנט צוויי הונדערט זהובים און האט אים עס געגעבן. עס האט זיך דא אנגעהאווערט פאר די ישיבה. ער האט אים עס געגעבן. שוין. שפעטער ווען יענער איז געגאנגען, האט ער גערופן דעם גבאי, ער האט געזאגט ער זאל דען א הלוואה פון צוואנציג קרייניש, האסט נישטא געלט אהיימצופארן. דער גבאי האט געמיינט די נשמה פליט פון אים ארויס. מילא. אבער ס'איז געווען א צווייטער גבאי, האט געהייסן ר' ישראל יצחק. דער ר' ישראל יצחק ער'ט מארגן געווען די גאנצע מסע הקודש, און יענער האט געהערט פון אים געשאסן מיט א געוויין, די גבאי זענען אונז געלאפן דערציילן, געשאסן מיט א געוויין, ער איז געווען אויס מענטש, ער האט מעורר געווען א גאנצע נסיעה, מען האט געדארפט ראטעווען דעם רעבען, די חובות, די ישיבה, די בריוו, וואס האט ער דא געמאכט? פאר וועמען, דאס איז די עיקר, פאר וועמען האט ער עס געגעבן? פאר סוינעם איבעק וואס האט עס אונטערגעגראבן קעגן אים, דער רב זצל יצחק, דער וואס האט מעורר געווען די מסע קודש, ער האט טראכט אינגאנצן נישט אריינגיין צו ר' שלמה'לע, ווייל ער האט געוואוסט,

ווען איך נעם די טויזנט צוויי הונדערט זהובים און איך געב עס, האט ער אים געזאגט פאר ר' קאלמערע קלאסנער, ר' מעכעלע, ס'איז געווען דארטן צוויי גרויסע עובדים, לייבן א רועה שבחבירו, איינער האט געהייסן ר' קאלמעלע קלאסנער, איינער ר' מעכעלע, די צוויי ווען איך געב עס פאר ר' מעכעלע מיט ר' קאלמעלע, וואלסטו אויך געווען אזוי אויס מענטש? דעמאלטס וואלסטו פארשטאנען, מען דארף זיי העלפן, מען דארף זיי ראטעווען, הא? איר וואס טוט די דא וויי? ווייל מ'האט אונז געגעבן א שונא וואס האט אונז מח, א מתנגד, א מורד, א שונא וואס האט אונז בארעדט, וואס מאכט מוצא דיבה אויף אונז. כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, זאגט אים רבי שלוימעלע, די יצר הרע האט, מיין יצר האט מיר עס אויך געזאגט, האסט נישט פאר וועמען צו געבן נאר פאר אים. אבער שפעטער געטראכט, די תורה רעדט דאך אויך צו מיר, איך האב זיך דיר געמאנט די גמרא אין בבא מציעא, ווער געדענקט נישט די גמרא אין בבא מציעא, אז לכה פ ווען עס איז דא א אוהב לפרוק ושונא לטעון, וואס איז מצוה? כ'האב דא א אוהב אויף מצות פריקה, א שונא אויף טעינה, וואס דארף איך מאכן?

און ס'האט איר גענומען א חתן איינעם פון ישיבה, א בחור פון ישיבה. דעמאלטס איז געווען די מנהג אז די עלטערן פון כלה, די אבי הכלה האט געגעבן מתנות פארן חתן, א קאפעליטש, אזוי געווען, א קאפעליטש, בגדים, און א קעשענע, א טאשן זייגער. אזוי געווען די מנהג דעמאלטס. און ר' ברוך בער האט אים אויך געגעבן א קאפעליטש, א גאלדענע זייגער, א קעשענע זייגער,

וואס איז דאס? געווען א קליינע צעטעלע מיט צוויי ווערטער, הערריסאן מבטולין. האט מבטל געווען דעם שידוך. דער בחור האט געשיקט, צוריק געשיקט די מתנות, הערריסאן מבטולין. דער בחור בערך געווען א העלם. ווייל מ'האט נישט געברענגט קיין שום רמז פארדעם. ער איז געווען א העלם, ער ווייסט נישט וואס דו דארפסט, מה זה ומה זה. ער האט געציטערט ווי אזוי זיין טאכטער האט עס אנגענומען, ביז ער האט עס איבערגעגעבן די טאכטער האט עס איבערגעגעבן די טאכטער. שוין אריבער א צייט. ס'קומט נאכאמאל א בריוו פון דעם חתן, ער איז שוין נישט קיין חתן, קומט פון אים א בריוו, ער גיבט א מאך אויף אז ער האט זיך גענומען דעם בריוו, זעט רבי רובי' עס שטייט דארטן אזוי, דער בחור זאגט אים, היות אז איך האב אנגעגעבן א קאנדידאט מעמדות מעמדות צו א רבנות אין עפעס א קהילה, ער האט זיך אנגעגעבן, און די פרנסי הקהילה זענען געזעצן מיט מיר, איך האב זיי געפאלן.

הנני מבקש ראש הישיבה יכתוב לי המלצה ש. ר' בערל האט געענדיגט צו ליינען דעם בריוו, האט זיך אנגעהויבן צו, ס'האט זיך, איר פארשטייט פון אליין אז ס'גיבט זיך א וועק אויף צוריק די כאב וואס דא איז אריבער, נעבעך זיך די אייבישטער דא פיטן אזא כאב דא אריבער פלוצלינג פון ללא שום הודעה מוקדמת, עס לאזט אפ א שידוך, די כאב מיט די מביכה וואס ער האט געהאט אויף זיך רגשות מרובים. אבער פון דעסטוועגן האט זיך אוועק געזעצט מיט די צער וואס ער האט געהאט וועגן דעם בחור, ער האט זיך אוועק געזעצט און געשריבן א המלצה, ווען ר' ברוך בער האט געענדיגט שרייבן די המלצה, האט ער גערופן דריי בחורים פון ישיבה און האט געבעטן קוקטס איבער דעם צעטל, קוקטס איבער דעם צעטל, גייטס אריבער, און האט ער געזאגט א פארוואס, האט ער געזאגט אזוי, ווייל איך האב מורא.